Merci Belle, an zwee Deeg bréngen ech der alles zréck. Aan de Rei, vill Spaass Box!
Et deet mer leed, ech vergiessen emmer wéi staark ech sin. Ech sinn nëmmen iwwer d'Wuerzel vum Bam hei gefall. Ma ech gesinn hei keng Wuerzelen. Nee, ech mengen et wor meng Kraaft, déi dech ëmgerappt huet. Weess du, wie richteg déck Muskelen huet? De Koseng. Hie kënnt fir e puer Deeg bei eis an hien ass vill méi staark wéi s du. Ma dat gesi mer nach.
Wann de Koseng do ass, gesäit de Kyle wien dee stäerksten ass. Ech kann et kaum erwaarden. Ech hoffen e wullt sech net erëm dee ganzen Dag an der Nues, e knätscht mam oppene Mond an dat Gerepps a Gefuerz déi ganz Zäiten. Jo, mee esou ass en eben. De Koseng ass e bësse graff. Hunn ech hei mäin Numm héieren? Koseng, endlech bass de do! Moie Koseng! Salut! Komm mat bei de Kayl, mir weisen em dass du dee Stäerkste bass! Waart,
kënne mer als éischt eppes iessen? Hm?
Hei, iess nach eng Schmier!
Merci.
Koseng, schléck däin Iesse wannechlift of, iert s de schwätz. Oh, et deet mer leed. A wann s de fäerdeg bass, gi mer bei de Kaiser.
Deet mer leed, Fonty.
Schléift en?
Oh, et ass der net méiglech, esou ee Geschnarchs!
Kee schnaarcht esou haart ewéi mäi Koseng! Oh, a wat ass dat dann? Oh, en Äerdbiewen! Oh, wat bréngt iech a Sécherheet? Et ass de Koseng! Aja, an Hënn kënne mer d'Schlofen awer vergiessen!

Oh Cousin! Bonjour! Moin Kyle! Hues de den Hënn schnaarchen héieren? Nee, näischt héieren. Wat? De ganze Bësch huet gewackelt? Ma dat war mäi Geschnaarchs. Blödsinn!
Kee schnaarcht esou haart ewéi mäi Cousin, hien ass dee Stäerksten! Vergiess dat awer, dee Stäerkste sinn ech!

Ma
ech wëll net. Kee Problem, de Koseng gewënnt!
Dat gesi mer nach!
Kayl, beroueg dech dach an drénk eng Taass Téi mat eis! Ha! Téi drénken ass eppes fir Läppecher! Ech ginn elo fir de Concours trainéieren! Ma de Koseng och! Sou Koseng, als éischt übe mer brëllen esou haart dass dëse Bamstamm ëmfällt. Ech géif vill léiwer elo picknicken. Dono, elo brëll! Brëll!
Dat nenns du brëllen? Méi haart Koseng! Brëll!
Dajee Koseng, wéi wëlls du sou gewannen? Brëll!
Méi haart! Brrrr!
Méi haart, Koseng, méi haart, méi haart! Oh oh, d'Téin, Nat. Kayl, hues du esou haart duerch de Bësch gebrëllt? Hm?
De Kayl géint de Koseng. Kommt alleguer kucken! Yeah, gutt! Sou, Koseng, maach et genee esou wéi um Training, okay? Okay.
Et geet lass, déi éischt Ronn. De Kayl huet d'Reegele geschriwwen. Hei. Ech kréien dat Gekrozels net gelies. Ech awer!
Ronn 1, Wien ass dee méi ruppegen? Wie späizt am wäitesten? Oh yeah, gutt, hei kommen ech, de Kyle! Fox, kënnt mer awer net léiwer picknicken? Dat hei gefält mir guer net! Féier elo keng op, sief staark! Wann s de mengs. Hei kënnt de Kyle! Opgepasst!
Pouah! Dat do ass dach guer näischt! Sou, lo un dir! Ech fille mech ganz schwaach. Komm hei, dat hëlleft. Oh, dat kribbelt!
Deet mer leed, dat koum aus menger Nues. Ah, do brauche mer mol net ze moossen. De Koseng gewënnt déi éischt Ronn. Oh, dat geet net! Hien huet net gespaut, en huet genéitst! Dat ass gefuddel!
Hei steet awer net, dass Néitse verbueden ass.
Ronn zwee! Oh, Ronn zwee! Trëppelen wéi e richtege Mann! De Bingo decidéiert, wien dee coolste Mann ass! Oh yeah!
Sou, da komm hei! Umm, yeah! Umm, hey Baby, ça va? Haha!
Ech kann dat awer guer net, Fox.
Weis wats de kanns! Ech géif léiwer lo raschten. Féier lo keng op!
Dee geet dach do wéi e Zappenhong!
Oh, nee! Oh, wéi männlech ass dat! An de Gewënner vun der zweeter Ronn ass de. De Koseng, yeah! Wat? Dat kann der net sinn! Ech si vill méi männlech getrëppelt!
Wien ass dee Stäerksten? Wie geheit de Baamstamm. Oh, a elo geet et ëm d'Wurscht. Ech sinn, ech sinn deen Sou, elo ass et un dir, Koséng. Ech wëll awer net fort. Komm elo, du hues nach ëmmer gewonnen. De Koséng gëtt op.
Dat ass net wouer.
T'ass e Läppchen! Oh, de Koseng geheit dee Bengelchen do bis an den Himmel! Da soll en dat beweisen! Mam klenge Fanger!
Lo kuckt wat der gemaach hutt! Koseng!
Wat ass? Ech wëll net trëppelen wéi e richtege Mann oder ruppeg sinn a staark. Ech wëll just mat menge Kollegen zesumme sinn. Um Rand vum Bësch wou ech wunnen, fillen ech mech dacks eleng. Awer esou wéi haut hunn ech mech nach ni gefillt.
Et deet mer leed, de Kyle ass an allem dee Beschten. Ech wollt dass eng Kéier en anere besser wier.
Kann ech dofir? Wat braddels de do, Fox? Heiheem bass du dach dee Beschten! A kee baakt esou gutt wéi s du! An du bass mäi beschte Koseng! Wierklech?
Jo, ech mengen, dat stëmmt e bëssen. Woumat kënne mir der dann nach eng Freed maache, Koseng?
Mir kéinte picknicken, all zesummen. Dat heite gefält mer besser.
Lauschtert emol, ech iwwerreechen elo deem Stäerksten aus dem ganze Bësch dës Medail. An dat ass d'Fonsi! Du hues de Bamstamm net nëmmen opgehuewen, du hues en och nach vill méi wäit geworf wéi de Kyle. An dofir hues du gewonnen!
Mei villmools Merci alleguer! Ech ginn zou, ech si jo vläicht staark.